Salam älik, eziz watandaşlar! Mähriban, gadyrdan illeşlemmiz, ýurt daşyndaky türkmen doganlarymyz hemmäňizi Täze gelen ýyl bilen, Towşan ýyly bilen mübärekleýäs we täze proýektimize başlaýas, Oguz Öýi, gepleşikler toplumy. Ynha şu elimde bug urup duran gök çaý, ynha şu ojaryň ody, ojak, Türkmeniň ak öýünde Oguz öýi gepleşigimiziň ilkinji sanynyň myhmany, oguzlaryň, türkmenleriň dag etek Türkmenleriniň, gerkezleriň şahyr ogly Sädi Sädiýewi çagyrdyk. Ynha size gyzgyn çaý. Ilki bilen baýramçylyk gutlaglaryňyz şahyr. Sag boluň Gülälek. Salowmaleýkim mähriban doganlar, dostlar. Hemmäňizi ýetip gelýän Täze ýyl bilen ak ýürekden mäbrekleýän. Täze ýyl hemmäňize bagt getirsin, saglyk getirsin, yrsgal, döwlet getirsin. Hemmäňiziň ojaklaryňyzda gowy günleriň şaýady bolmaklyk miýesser etsin! Täze ýylyňyz gutly, döwletli, düşümli bolsun! Ämin şahyr. Täze daýy aýdanlaňňyz gelsin. Indi şu ak öýüň içinde otyrkaňyz ojar odunyň tüssesi gözüňizi ýaşardyp otyrka, tüňçe çaýyny içip otyrkaňyz, aslynda ilkinji myhman hökmünde sizi çagyrmagymyň Asyl sebäbe Watan hakynda täze dörän bir şygryňyz bar, Özüňe gurban. Şo şygyrda Sürme etdim bozag onyn ýowşanyn diýen setirlerem bar. Umuman goşgyň özi kalbyma girdi. We ýaňy şu ýazga başlamaka biziň köpden bäri tutup bilmeýän iki sany towşanymyz bardy howlymyzda. Geldim-ä, derwezeden girdim. Sät daýym geldi diýdi ilki Keremjan. Soňam şeý diýýär, Eje, Sät daýym towşanymyzy gujagyna aldy-da ak öýüň içine getirdi diýdi. Näme diýjek bolýan, siz şu bozoganyň, ýowşanyň, towşanlaň arasynda ulalan oglan. şular hakda. Ýa, sebäbi şygrynda adam çagalykda gözüniň ganan ýerlerini, duýgularyny geçirýär-dä. Ýok.
Şonda şeý diýende, Datly duzuň özge duza çalşmadym, Sürüm etdim, bozaganyn, ýowşanyn, Sähel uzaklaşsam, ýadyma düşdi, Dogduk depesin söýüş towşanyň diýen. Gülälçjan, maňa näme, owadan bolmak, Bagty paý miýesser etdi. Ýaňy towşan görüp, indi şu ýaşyk gyllaryma dolandym. Derrew tutdum-da, oba çagasy, näme diýseňem, begendim. Ine, towşan elinde, ine, towşan meni garşylaýar. Ho, törümizde towşan otyr. Ählimiziň, Hudaýa şükür, gül ýaly Watanymyz bar. Bize şolar ýaly Allatagala eçilipdir. Güýzi güýz ýerinde, ýazy ýaz ýerinde, gyşy tomsy öz ýerinde, hemme zady ýerinde. Allajan Watanymyz asuda bolsun. Ýurt Baştutanlarymyzyň jany sag bolsun. Görjek günler diňe gowy günler bolsun. Hemmämize Täze ýyl döwlet, bagt, rysgal getirsin. Il-halkyň toýlaryny toýlaşmak hemmämize miýesser etsin. Gowy günlerde birek-biri didarlaşmak miýesser etsin. Allajan diňe gowy günler bagyş etsin. Ämin.
Aýdanyňyz gelsin, Sähetdaý. Indi şu ýerde siz bize goşgularyňyzy okap beriň. Sebäbi asyl maksada şahyr şygry bilen halkyň söýgüsini gazanýar. Sizem şony başardyňyz. Şonuň üçin biziň sözümizden beter, gürrüňimizden beter, söhbedimizden beter olara siziň şygyrlaryňyz gerek. Sag bol, Bilal. Onda şygyrlaryňyzy okap beriň.
Soňundan esasy sowgadyňyz soňundan. Sag boluň.
Onda şu ýaňky goşgudan başlaýlyň. Watan hakda. Watan hakynda men Indi maňa şu adat bolup gitdi. Nirä barsam ilkinji Watan hakynda goşgyny okaýan soň beýleki goşgulary Hawa. eçýän. Sebäbi hemme zat Watandan Hawa. başlaýar. Mähriban adamlar Allajan- Sähet daýyma goşgy okasyn. Siz Mhm. diňläň. Oňa çenli menem gapyrga taýynlap goýdum. Çebişiň gapyrgajygyny bişireýin naharymy. Oňa çenli siz goşgularyňyzy okaýyň. Hökman. Sag boluň.
Datly duzuň özge duza çalşmadym, Sürüm etdim bozaganyn, ýowşanyn. Sähel uzaklaşsam ýadyma düşdi, Dogduk depesini söýüş towşanyň. Gaty-gaty gygyrmadym söýýän diýip, Uýdum sözlerine berdi nazaryn. Dagdan akýan siliň güneşin söýdüm, Gurban sährasyna gurban nazaryň. Tomsuna, gyşyna, ýazyna gurban, Ýagty dünýä beren güýzüne gurban, Gaşyny çytman beren uzyna gurban, Gyşyk çatmaň beren gyzyna gurban. Söýdüm, söýldim Watan goýnunda, Duzyn haklamak indi boýnumda. Çyn yrgatda atam ýeňdi oýnumda, Pederleriň goýan yzyna gurban. Öz pälinden tapar ikilik eden, Gelip-gidip dursa, alkyş okar dem. Taý tapman deňine deňemäne men, Ojak alawladan közüne gurban. Hasratym egsen dutar gyjagyna, Ýüregim ýumşadan sazyna gurban. Owal aldyň Ahyram al gujagyňa, eziz dogduk Diýar, özüňe gurban. Bizi garradanok ýyllar, garradýandyr bizi diller. Diliň ölere bitenem bahanam bize iller. Dil edişiň galadygy, gala ýykylansoň bilner. Yza dönmez atylan ok, Allaň mülki göwün diller. Neçüýn awuly sözleri, Guradana güller ýeller, Ýagşa-da ýumşap ýylan, Boşap galar eken hiller. Öňler el eli bordy, Ikelem birigip ýüzi, Neçüýn gowy aýtgylaryň, Ýüzüne degirdik közi. Bir-biri ynjytmaklyk göwnümemi gaty geň däl. Iň ýamanam pyşyrdylar, töweregiň gaty dellal. Bizi garradanok duşman, ýürekdeş garradýa duşman. Wah yrmanlar şagalaşan, wah! Armanlar edýär puşman. Ham bolan hyýal ererde. Aýak kakýar göge uçman. Garrap barýar göwünlerimiz bir-birikden suwuny içmän. Bizi garradanok ýyllar. Bilip bilmän bir zat diýmäň. Diliň beladygyny bilip, dişiň galadygyny duýman. Söýgiň nämedigini soramaň menden Bu sowal has agyr, has agyr çenden Huşda düşje jogabyny kän gözläp Ýyllary duşumdan geçirdim ýyndam Söýgiň nämedigini soramaň menden Soralyp bilnän zat däl ol çünki Ýazda parlap gülüp solsa güýz görmän Saralyp bilnän zatdyr ol belki Söýgiň nämedigini soramaň menden, Duz ýetik ýaralara duz sepmäň, Söýýän, söýýän diýip gaty gygyrman, Ýüregiňizi diňe ýürege sepläň. Pynhan-pynhan syrdyr söýgi diýeniň, Dillerden dür saçman ýürekden gepläň. Geldi-geçer duýgularyň öňünde sähelçe salymlyk dyzyňyz epmäň. Söýgiň nämedigini soramaň menden. Belki-de ol gowuşmadyk wysaldyr. Durmuş atly bir kitaby ýazana mesele döreden agyr mysaldyr. Söýgiň nämedigini soramaň menden. Megerem ol kemal tapmadyk kesipdir. Köýen umytlaryň, ýanan yhlaslaň ody ölçerlende edilen waspdyr. Söýgiň nämedigini soramaň menden, bilsem agarmazdy saçlarym bir deň. Sorap, güllen, ýellen, tallan hem illen, söýgiňizi ellen gidermäň birden. Aýdylmadyk aýdymlarym kän entek. Birden birden gyssa berýäňle takdyr diýýän ýaly mundan beýläk has sak dur orta ýolda gussa bürýäňle takdyr gitmek üçin geldik nobatma nobat bi nobat gitmegi ret etdä takdyr ynsan ogly bu dünýä gelende Arzuw-hyýallary net et-de, takdyr, maksat tutduk, gowuşalym rada. Sabyrly gullary şat et-de, takdyr, duşman gün görer daşy daňsaňam, söwer dostlarymy mat etme, takdyr. Ene garnyka ýazlan täleýe alaç ýok, hemmämiz boýun-a, takdyr, ýeke gowy zadyň hiç satylaňok, Ýogsa zer berjek kän, boýuňa takdyr. Saňa ten berýäris, oňa şübhe ýok. Ynamlaň sütünin syndyrma takdyr. Çeşme suw deý süýji bolsun ykballar. Deňziň şor suwuna gandyrma takdyr. Bilýän, ýazlansaň bozup bolanok. Halsyz gapylara garatma takdyr, Ýok bolsa-da garalama depderiň, Arassa depderiň garaltma takdyr, Azaşdyrma, soň yzym tapmaryn. Bu çal kelläň içem doly dumandan, Bu ýaşdan soň aýyplar ýapmagam, Berlen ömrüň çägi ýaly gümanda. Gümanlarymyz aýyrmasyn imandan, Boýlar satyn alynmasyn ýamandan. Tüweleýler göge galdyryp oýnar, Agramymyz ýeňil bolsa samandan. Her ýaşyň göterýän ýüki bar eken, Her zadyň öz çeni, çaky bar eken. Il gözüne düşen bir araýkan, Nesimi deý soýdurmasyn dabandan. Nesibede ýagşy günler bar bolsun, Ýazda ýagmyr gyşymyzda gar bolsun, Ene toprak ata mekan zor bolsun, Dert belalar geçip gitsin sowaňdan. Datly duz datsaň guçup howany, Meger hiç zat basyp bilmez howuňy, Şamar ýylan ýaly dökseň gowuňy, Bagt taparsyň munda eden tobaňdan. Agyz. Aşa etse burly ganatma, Gün diýip güniň salnan çagyn ugretme, Gözüm açyk, soňky ýoly ugratma, Dileglerim her säherde sabaňda. Akymlaryň maňa tarap akdyrman, Kürekletdiň saňa tarap gaýgym, Tolkunlaryň birden alyp gaçaýsa, uzadansoň öz halasgär taýagyň düşläp gezdi mydam keýik kölgäňde, her naryň atdyrmadyň salgymyň, göbek ganym siňen ata ýurdumyň, göze sürme etdim gysym algymyn. Dermanly jeberdiň beren derdiňi, şükür gündiz uwlatmadym gurdymy, uzak-uzak ile ýoldaş edindim. Ejemjanyň beren akja gurduny, Baýguşyň rysgyny höwes etmändim. Şükür, sermendirmän berdiň azygym, Gözüm ýumup gitsem dogdy külbeden, Ýoklugymda bildirermi azlygym? Aýňalmaryn, ýaşyraýsam aýybym, Sanasaň sogapdan köpdür ýazygym. Entek-entek gaýym dursun-da hernä, Söwer ýary garratmaly gazygym. Dözmezimsiň, gyýmazymsyň Ýaradan, Ejiz guluň ynamyny aýagyn, Bir Saňa ynanyp, guşadym bilim, Duşamadym eşegimiň aýagyn. Mähriban adamlar, siz şahyryň şygyrlaryny diňlänsiňiz. Lezzet bilen. Maňa diňlemeg-ä nesip etmedi. Naharymy bişirip geldim. Çagalarym naharladym. Sertaý size-de bişirdim. Häzir hödür-kerem ederis. Indi esasy şu günki gepleşigi gurnan meselämize, size taýýarlanan sowgada geçeliň. Biz Täze ýyly garşyladyk, eziz adamlar. Bu garşylan Täze ýylymyz bir Bereketli, nurly ýyllaň biri bolsun! Şu Täze ýyl garşylanjak pursatlary, aý, garaz, bir ýedi-sekiz gün mundan öň men Tädi daýymdan poçtama habar aldym, ol ýerde-de aýdym bar eken. Eje, meni öwresene diýip dur, audio habar. Açyp diňläp başladym, we yzygider üç-dört gün bu aýdymy diňländirin. Onsoň erkek doganym bilen ulagda barýakak, olam diňletdi, Gülälek, bul-a iniňi tikenekledýän aýdym bolupdyr diýdi. We edil şo pursat pikiri geldi, bu aýdymy siz bile paýlaşmak. Şo pikir meni öz günüme goýmady. Şu ak öýüň içinde Oguz öýi gepleşigimiziň ilkinji sanynda şu Oguz öýüniň, ak öýüň törüni bezäp duran şu sallançak, Köpden bäri dur we şu gün ojar odumyzy ýakdykda men şu aýdymdan, şu sowgatdan başlamagy niýet etdim. Eje meni üwresene.
Şol köneje sallançakda.
Gurban mährem ojagyňa.
Sygmasamam bu giň dünýä. Sygaryny saldan çaňňa diýip. Sygaryny seň gujagyňa eziz ejem. Indi şu goşgyny ýazmak pikiri nireden geldi we muny aýdym etmäge siziň nädin bognuňyz ysy? Sebäbi men sizi tanaýan, siz kän bir töwekgel däl, höwesjeňem däl aýdym aýtmaga. Bir nesip diýen zat bar Gülälek. Iki gün mundan öň Bir mähriban gelnejeligiň bir altmyş ýaş ýaşatdan öýüne ýygnandyk. Şo gün irden muň ýekeje ogly bar, Ezijan. Jaňa diýýär, agam şu gün käbämiň doglan güni, bir hökman gatnaşyň, kyn görmeseňiz men bolup diýdi, bir goşga salýaňyzmy, bir gutlap ber diýdi. Bir nesipdir-dä, dile geldi onuň, şu eje meni, men gödegime geldi Ilýejanyň doglan güni, şonuň mähriban gelnejemiziň begenip, şo gün hemmämiziň toý edip ýörşümiz, şo zatlar gözüm geldi. Umuman, sallançak gözüm geldi. Türkmeniň mukaddes ojagy-a şu sallançak bir mukaddes zat. Şo zatlar gözüme gelendir. Belki, nesipdir-dä, hä, dileg et, käbäm ýalak bir goşgy döretsem, menem begenjek diýip garaşyp ýördüm-de, şolar ýaly bir nesibeli günüm bardyr. Onsoň özbaşyna şo gün okap berdim. Eje meni üwresene, şol köneje sallançak-da, aýnajak bäbejik bolup sallançakdan sallanjak-da, göwün sygsa sygar göwre, diýerdiň sen, şuny öwre, sesiň goşup täze döwre, Eje, meni üwresene diýip, şeýle setir bilen başlandy. Onuň şowun şoşyny mähriban gelnejeme bagyş etdim, mähriban oglunyň adyndan. Onuň şo günem oglanlar bilen üýşüp otyrdyk. Bir hili aýdymy öz-öz aýdyma öwrülip gitdi. Soňam gitarany ele aldyk, garaz, ne nesip-de hemmede. Bir günüň içinde boldy hemmesi. Bir günüň içinde boldy.
Onam siz bilen paýlaşdym, şeýleräk aýdym bar diýip. Indi bizem şu gün şol aýdymyňyzy millionlap tomaşaçylara ýetirmek niýet etdik we siz saz guralyňyzy eliňize alýançaňyz häzir men bir zat aýdasym gelýär. Türkmen öýüniň, türkmen ojagynyň, oguz öýüniň esasy mukaddeslikleriniň biri saçak, namazlyk, dutar, esasam bezegi sallançak. Sallançak we sallançagyň içindäki jan, adam üçin iň gymmat zat. Ynsan balasyna perzendinden eziz we ondan gymmat bir zat barmyka? Şonuň üçin hem sallançak diýlende-de hemişe biziň gulagymyza eşidilýän näme? Hüwdi. Hüwdi bu owaz. Owaz aslynda Allah diýýär, ynsany Ýaradansoň tenini, bedenini, jan girizjek bolanda owaz bilen girizipdir diýýär, adama janam diýýär. Şonuň üçin adam döräli bäri owaz, saz, aýdym hemmesi bar. Sizem şu ýerde guralyňyzy eliňize alsaňyz, aýdym aýtsaňyz we asyl gepleşik ýazmagymyzyňam sebäbi şol. Sag boluň Gülälek.
Ýene bir gezek Mähriban watandaşlarymyzy, mähriban doganlarymyzy, şu seredip duran ähli dost-ýarlarymyzy hemmesini ýene bir gezek Täze ýyl bilen gutlaýan. Hemmäňiziň sallançaklaryňyz, saçaklaryňyz, gujaklaryňyzyň boş bolmazlygyny arzuw edýän. Dolup dursun. Dolup dursun mydama. Allajan toýlarda görşeliň, ýurdumyz abat bolsun, janyňyz sag bolsun. Diňe gowy günlerde didarlaşmak hemmämize miýesser etsin.